Mela, Calamita ikompli hawnhekk issa il-manager għall-komunikazzjoni fi ħdan il-logħob responsabbli mhux l-ewwel darba li nippritkaw mhux l-ewwel darba Kane waranofsinhar tajjeb lilek illi wasslu dawn il-messaġġi għax huwa importanti wkoll anke forsi fi żmien ta' festi. fejn dak li jkun jgħidlek u iva, jiena ġieli nagħmilha jiena wkoll u iva, ħa nonfoq xi ħaġa żejda issa mhux il-Milied għall-mod tal-kelma. So jista' jkun illi hemmhekk wieħed irid joqgħod ukoll attent li ma jaqbadx dan il-vizzju, hux hekk? Hekk hu.
Il-festi t-tajba lilek Tiziana, lil-tim kollu ta' Kalamita u lit-telespettaturi kollha. Iva, dan huwa żmien li joffri wkoll it-tentazzjonijiet tiegħu vis-à-vis il-logħob tal-azzard, il-gambling, u rridu noqogħdu attenti. Hemm mod li nilagħbu għall-gost b'rikreazzjoni taħt kontroll u hemm mod li naqgħu fi ħdan l-eċċessività. X'jiġifieri? Fejn il-persuna tibda tagħti prijorità numru wieħed lil din l-attività. Prijorità numru wieħed fuq il-familja, f'dawn iż-żminijiet ukoll, prijorità numru wieħed fuq ix-xogħol, fejn persuna titlef l-attenzjoni kollha fuq il-post tax-xogħol u moħħha jkun fuq il-famuża rebħa li hija xi darba se tagħmel bil-logħob tal-azzard. U anke rridu noqogħdu attenti fuq bażi fuq bażi ta' tal-menti. Tiziana, irridu noqogħdu attenti ma rridux minħabba l-logħob tal-azzard naqgħu f'dipressjoni jew inkella tant nitilfu l-attenzjoni tagħna li li jkollna l-problemi fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri ejja nużaw din l-attività b'kontroll, b'responsabilità u hemmhekk nistgħu ngawdu l-pożittiv kollu tagħha. Ekku, ekku. Kemm ilha waqfa din l-aġenzija li issa llum il-ġurnata, insomma m'għandniex għalfejn nintroduċuha għax kulħadd, jew ejja ngħidu kważi kulħadd, aware minnha. Kemm ilha l-fondazzjoni? Yes, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli twaqqfet fit-tmintax ta' Frar 2014, u minn dak iż-żmien 'l hawn it-tir tal-Fondazzjoni kienet li nsaħħu l-għarfien fuq x'jiġifieri logħob tal-azzard, x'jiġifieri logħob virtwali, il-pożittiv u n-negattiv li jorbot magħhom. b'enfasi fuq prevenzjoni biex kemm jista' jkun ma nidħlux f'riperkussjonijiet, fi problematiċi. Barra minn hekk, il-Fondazzjoni dejjem offriet is-sapport tagħha. Sapport permezz tal-linja ta' sapport nazzjonali 1777 u anke permezz taċ-chat line. Ma nieqfux hemmhekk, Tiziana, il-Fondazzjoni l-għan tagħha huwa li tipprovdi alternattivi fis-soċjetà, u mhux hekk biss, importanti immens, u hawnhekk niżvela xi ħaġa importanti li mis-sena d-dieħla l-Fondazzjoni se terġa' tibda ddawwar ir-rota tar-riċerka. Kemm il-poplu Malti kemm qed jipprattika din l-attività? Kemm qed jonfoq flus f'din l-attività? Kemm huma n-numri ta' persuni li tassew qegħdin ibatu mill-vizzju tal-logħob tal-azzard? L-aħħar statistika li kienet ħarġet kienet ikkummissjunata mill-Awtorità Maltija għal-Logħob, kienet inħarġet, ir-riżultati tagħha kienu nħarġu f'Diċembru tas-sena 2018 u kienu jkopru s-sena ta' qabel, is-sena 2017. X'kien ħareġ fuq fuq minn din ir-riċerka? Li l-poplu Malti u Għawdxi nefaq 128 miljun f'logħob. Jiġifieri għandek bejn 53 percent u 56 percent li nefqu l-flus biex jilagħbu. Ħareġ ukoll importanti li minn dawk il-persuni li lagħbu bil-flus, għandek wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija li irrappurtaw vizzju, irrappurtaw problematiċi waqt l-attività, f'numri bażiċi qisek għandek bejn elfejn u erbat elef persuna ta' dawk li lagħbu bil-flus, li rriskjaw flushom, li rrappurtaw vizzju. In-numri huma raġonevoli mal-medja Ewropea imma ma nistgħux nieqfu hemm. L-ewwel ħaġa, l-aħħar statistika li tmur lura għall-2017 issa għadda ammont ta' żmien. Allura huwa neċessarju għall-Fondazzjoni biex taħdem fuq riċerka ġdida u ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha wkoll fis-soċjetà għaliex irridu nissostanzjaw is-sapport li aħna nagħtu nagħtu vis-à-vis dawn il-persuni.
Meta tgħid persuna waslet fil-problema ħa ngħid hekk fil-climax kif?
Ara, il-każijiet ivarjaw. qisu erba' każijiet li aħna naffaċċjaw bi predominanza fil-linja ta' sapport nazzjonali tagħna, għandek persuni li jibdew bil-mod, jibdew taħt kontroll u sfortunatament jibdew jillaxkaw. Jibdew joħolmu f'dik ir-rebħa, jibdew jiffantasizzaw fuq oġġetti materjalistiċi, jibdew jittamaw li jġibu lura l-flus li jkunu tilfu, allura hemmhekk jaqgħu f'rutina kemxejn perikoluża u sfortunatament jaqgħu għall-eċċessività. Għandek każ ieħor pereżempju fejn persuna tibda tilgħab u terbaħ mill-ewwel. allura hi jkollha spettazzjonijiet fażulli tista' tgħid ta' rebħa oħra fil-viċin u tibqa' dejjem tiġri wara dik ir-rebħa, dejjem tittama. Sfortunatament nisimgħu b'każijiet li jaqgħu għal patoloġija fejn l-unika ħaġa attiva f'ħajjithom tispiċċa l-logħob tal-azzard u jidħlu f'diversi riperkussjonijiet finanzjarji, Tiziana. Każ ieħor fejn għandek persuna li tkun għaddejja minn mument ħażin f'ħajjitha, tinsa l-kontrolli, ir-responsabilità ma tibqax teżisti f'każijiet bħal dawn, u again taqa' għall-eċċessività. Dejjem issibha f'postijiet fejn ikun faċli li tilgħab dan il-logħob tal-azzard, u mbagħad għandna każijiet oħrajn fejn persuna, tkun saħansitra tbati minn problemi mentali u l-logħob tal-azzard nistgħu ngħidu ma jkunx qiegħed jgħinha. Allura again taqa' fi problematiċi oħrajn barra l-problemi ta' saħħa mentali li hija jkollha.
Importanti ħafna l-kunċett li nsemmu fil-programm tagħna, il-logħob responsabbli. Li wieħed ikun responsabbli speċjalment hemm it-tfal, hemm il-familja, jien naf in-nies ta' madwarek ukoll li jistgħu jiġu affettwati anke qed tiġini frażi issa minn burdati pereżempju li l-persuna tibda taffettwa l-persuna l-oħra. Kemm wieħed u kif wieħed għandu forsi ħa ngħid jinduna għax mhux kulħadd jinduna, imma li jgħid isma' saw!
Hekk hu, ara, l-ewwel ħaġa l-logħob tal-azzard, il-gambling, mhuwiex il-problema. Il-problema huwa li l-perso tkun qed tattwa dik l-attività titlef il-kontrolli tagħha. Sforz diversi diversi sitwazzjonijiet. Kif persuna tinduna li tkun qiegħda fix-xifer ta' problema? Persuna tista' tagħmel, issaqsi lilha nnifisha diversi mistoqsijiet, Isma' jiena qed nimxi mal-baġit fix-xahar tiegħi ta' flus? Qed nimxi mal-limitazzjonijiet tiegħi ta' ħin? Jekk le, u qed naqbeż il-limitazzjonijiet tiegħi b'mod rikorrenti, hemmhekk, iva, il-persuna għandha tirrealizza. Mhux dejjem faċli persuna tinnega kif tkun qed qed għaddejja mill-vizzju patoloġiku, normalment tinnega, tgħidlek mhux vera. Jekk tammetti li għaddejja minn problematiċi u taċċetta magħha nnifisha li għandha bżonn is-sapport, hemmhekk tkun għamlet pass kbir kif dejjem nirrepeti. Is-sapport qiegħed hemmhekk, il-benefiċċju tal-logħob tal-azzard fis-soċjetà, il-benefiċċju tal-iGaming fi sfond monetarju huwa kbir, imma rridu naħsbu wkoll f'dawk in-numri li jkunu għaddejjin minn riperkussjonijiet. Allura l-Fondazzjoni qiegħda hemm, nerġa' nirrepeti, il-linja ta' sapport nazzjonali li nsibuha ta' tant benefiċċju, wieħed, seba' seba' seba', u dejjem nirrepeti jekk persuna tħossha skomda, li jissemma' leħinha dejjem f'kunfidenzjalità assoluta, tista' taċċessa l-indirizz li hemm fuq l-iskrin bħalissa, www.rgf.org.mt, u bottom right hand corner hemm il-faċilità taċ-chat line fejn tkun tista' flok titkellem mal-aġenti mħarrġa tagħna tkun tista' tiċċettja magħhom permezz tal-apparat elettroniku. Proset, grazzi Kejn. Grazzi lilek. Bħal dejjem nawguralek lilek u anke lit-tim kollu li hemm miegħek, ġana dejjem lilek, naraw hawnhekk imma persważa ġifieri nsellmu lil kulħadd minn hawnhekk. Intom se tibqgħu magħna, ftakru dik id-donazzjoni, ftakru wkoll jiena u ħa nibqa' sakemm sa 20,000 ilħaqnihom, ġifieri rrid 20,300. Ejja.